Әссәләмә галейкум вә рахматуллаһи вә бәрәкәтү, хөрмәтле дуслар һәм туганнарым. Чын барлыкта дагы бүген бер кемгә дә зур яңалык булмас, әгәр без таркалу, аерылу мәсьәләсе шул кадәр нык таралганын белсәк. Статистика буенча, хәтта мөселман гаиләләрендә дәген ун никахның җидесе беренче елнык таркалып китә. Бу бик җитди мәсьәлә, бу күңелгә бик каты бәрә тергән мәсьәлә һәм телибезме, теләмибезме, күп кеше шушы сынау аша бүгенге көндә бик тәген еш-еш кына уза. Үзе аерылмаса, баласы аерылырга мөмкин, баласы булмаса, туганнары тарафында талак кылган кешеләр булуы зур ихтимал. Шуңа да, хөрмәтле туганнар, әйдәгез бу мәсьәләне чишер өчен сезнең белән бераз гына киң таралган сәбәпләрнең берсе хакында сөйләшеп китик. Һәм шуларның инде иң җитди дип әйтер идем, ул әти-әниләр залим рәвештә балаларына зур игелек күрсәтәм дип, гаиләне таркаулыкка китерәләр. Менә ничек безнең авылда элек әбиләр сепараторда сөтне әйләндереп, аннан каймак чыгарып, аннан май ясап, бер якка сыворотка, икенче якка безгә инде тәмле, ләззәтле сөт өстеләрен чыгаралар иде. Шулай ук безнең әти-әниләр дә һәм без дә әти-әни булган затлар Балага 18, балага 20, ә кай вакытта җитешкән 15-16 яшьлек җегетләрне, кызларны үзебездән өзергә өйрәнергә тиешбез. Ул менә шул сепарация дигән сүз була дагын инде. Ничек аерабыз сөттән майны, шулай ук баланы дагын үзебездән аерып, Ир-ат кеше булса, аны үзенә үзе мөстәкыйль рәвештә булдыклы җегет дип дөньяга тапшырып җибәрү, ә инде кыз булган булса, мөстәкыйльлеккә ирешмәсә, мөстәкыйльлеккә ирешкән җитди егеткә тапшырып, бу синең хәләл җефетең дип, үзебездән аны өзергә өйрәнергә кирәк. Ничек инде мин үземнең баламны өзим дип, кайсыберләре әйтергә мөмкин, Өзмисең син аны, үзеңнең йөрәгеңне, ул синең йөрәгеңдә ахыргы сулышыңа кадәр яраткан улым, яраткан кызым булып калачак. Ләкин син аны өзергә тиешсең үзеңнең инде карамагыңнан. Гомер буе баланы карага кирәкми. Гомер буе баласын карап торган әти-әниләр әнә теге анекдоттагы булган тушчылар, әне анекдотта булган кайнаналар була да инде ул. Кысылып, кызым, бирешмә, Бу гаиләгә ничек кирәк, менә шулай башкар. Улым, кирәкми аларныкына бөгелергә, давай безнекенә таба каер, дип, теге яктан әниләр кысыла, бу яктан әниләр кысыла. Бу көлкесез түгел. Күп еллар буе имам булып эшләп, менә шушындый җитди мәсьәләләр белән очрашып, мин беләсезме нәрсәне күрдем? Әтиләр, алар нәрсә? Улым, кызым ашаган, өсләре бөтен, миңа шул җиткән диядәген Ыспальныйга керде ята. Ләкин бик еш әниләр тынычланып бетә алмыйлар. Үзләренең угыллары өчен, үзләренең кызлары өчен бик каты тырышып-тырмашып гаилә эченә кысылулары бар. Бик еш кысылалар. үзләренең фикерләрен өйрәтәләр, үзләренең кирәкмәгән дөньяга карашларын бирәләр. Менә көннәрдән бер көнне нигә бу вәгазьне яздырырга булдым, мәчетебезгә килде бер җегет. Хатын белән өйләндек, ди, ун елдан артык. Матур гына тордык. Әти-әниләр ике яктан да дус тату иде, ләкин менә дүрт ел элек, ди, хәзрәт, ди, талаштылар, ди. Әниләр ди, безнең ди, кайналар, кайнаталар, урам аша гына торалар иде. Талаштылар, менә хәзер талашкач, миңа килделәр дә әйттеләр. Бу бозык хатын, аерыл моннан, мин сине күрәсем килми бу хатын белән яшәгәнне ди. Ләкин ничек аерылыйм соң? Өч балам бар бит минем ул хатыннан. Монда әни генә әйтте дәген, мин шул ук көнне яратып йөргән бәгырем, газиз хатынымны ничек ташлап китим инде ди. Һәм инде 4 ел буе менә шушы тегендә тарталар, монда тарталар, ике ут арасында җанам ди. Бер яктан әни әйтә аерыл дип, икенче яктан хатын җылап тора, ничек инде син мине ташлыйсың, ана сүзенә карап. Бысы манипулятор, улым, әниләрнең аяклары астында оҗмах дип куркыта ди. Икенче яктан хатын әйтә, ничек инде син мине ташлап китәсең? Хатын бит иманның яртысы дип язылган, диннең яртысы дип язылган хадисләрдә. Һәм бик еш, хөрмәтле туганнарым, менә шушы залим булган ата-аналар кысылып, изгелек эшлим дип, киресенчә бөтен нәрсәне җимерергә мөмкиннәр. Менә яңарак кына булды әле бер хәл, бер абзый сөйләп утыра, инде менә мин ди горурланып сөйли бит әле ул аны. Кызымны ди тәрәзәсеннән кереп урлап алып кайтып киттем. Ул алар минем кызымны бакчада бәрәңге эшләттеләр ди. Нәрсә булган бәрәңге эшләткәч? Ул бит инде кияүгә чыккач ирнең гаиләсендә. Ул була торган нәрсә. Ул бит минем принцессам ди. Хөрмәтле туганнарым, ул сезнең принцессагыз түгел. Ул сезнең принцыгыз түгел. Ул сезнең газиз үлеп жараткан балагыз түгел. Ул инде 37 яшьлек мужик. Ул инде 35 яшьлек хатын өч балалы. Пожалуйста, кысылмагыз. Кирәкми өйрәтергә яшьләрне. Киңәш бирергә ярый, матур иттереп кенә, кысылмыйча гына, үпкәләтмичә генә. Чөнки кайчан бер яктан әни, әти, икенче яктан хатының яки ирең сине кыса башлый икән, монда эчүчелеккә дә салынасың. Монда башың да әйләнә башлый. Монда сөяркә дә эзли башлыйсың. Монда өйгә дә кайтасы килми. Ә бит сәбәбе бик гади. Һәрбер кеше үз тормышын үз көенә китереп яшәргә тели. Ләкин нигәдер бик еш барыбер килеп чыга теге яктан яки бу яктан акыллы гына әти-әни, мин 40-50 ел яшәдем, минем югары белемем бар, мин образованный хатын, мин образованный мужик, менә мин ничек куштым, шулай эшләгез дип, теге яктан килеп, бу яктан килеп, өйрәтеп гаиләне таркатуда бик зур сәбәп кылалар. 16 ел имам булып эшлим. Җәмәгать йөзлеген, йөзлеген никахлар укыдым. Күбесе белән элемтәне тотырга тырышам. Ләкин минекедәгем бик узып чыкмый шул җәмәгать. Аерылышучылар бик күп. Һәм шушы аерылышучылар арасында бәләкәй генә сорап алгач, статистика рәвешендә Алар шушы аяныч сәбәпне бик еш кына миңа әйтәләр. Һәм бу көлке түгел, хөрмәтле әти-әниләр. Сезнең балаларыгызның бик еш кына гаиләдә тату тормавында, аерылып качу, китү сәбәпләрендә иң зур сәбәпче ниндидер күз тидереп йөри торган хатын түгел, яки теге ятсыз ир, яки теге ятсыз хатын түгел. Ә сезнең кысылуыгыз, сезнең килеп өйрәтүегез, менә шулай кирәк, менә болай кирәк дип, менә бу иң зур сәбәпчеләрнең берсе була. Татар халкында тиккә генә әйтелмәгән, бердәм булыйк, аерым торыйк. Шуңа дагын, хөрмәтле әниләр, бер кухняда ике хатын сыймый. Хөрмәтле әтиләр, Кызыгызның ирен командов итеп, аның өстендә хуҗа булып, киявегезнең дәрәҗәсен кыз күзе ташында төшермәгез. Бу чын барлыкта дагын зур хата булып тора. Шуңа дагын, хөрмәтле туганнар, ниндидер статистикадан куркып утыруга түгел, үзегезнең балаларыгызны тапшырганда кияүгә, өйләндергәндә, аларны үзләренә үзе хуҗа итегез. Нәрсәнедер белмиләр икән, үзләре сорарлар. Сорарга оялалар икән, интернетта бар. Без муллалар бар, белемле кешеләр бар, без өйрәтербез. Ләкин бер яктан кысылып, менә безнең якта болай эшлиләр, алар ягында дөрес түгел, безнеңчә эшлә, тегеләй эшлә дип кысылып, Сезгә инде рәхим иттереп сорыйм, үзегезнең балаларыгызның тормышын юкка чыгармагыз. Ул балаларның тормышын юкка чыгарсагыз, аерылган балалар, оныклар ул сезнең җилкәгезгә калачак. Шатлыклы картлык та булмыйчак, күңелле, бәхетле киләчәгегезне дә күрә алмыйчаксыз. Сезнең кулда, сезнең карамакта